Hello, Siṭhial Technology in nan ku kan tlaih ṭhan hna. Atutan video ah van chim ka duhmi cu solar controller battery zeitindah kan bunh lai timi kha bunh ning cang. Tutan ah van zoh hna si ti ka duh le a bunh ning kong kan van chim hlan deuh tiah solar khoka dah kan chiah tawn, khoika dah kan chiah hna timi kha pakhatnak van chim ta ning law. Mi tampi nih solar hi kan hman tikah inncung ah kan chiah tawn i campeu cungah Zeihmanh danhpiak loin caampheo he kan tonghter i a kumkhuan a vun roh tikah makha nikhua a linmi, caampheo linmi, solar linmi ai ton tikah a hri caah ṭihnung ngai tawn. Maw cucu aa tampi kan ton cangmi zong a um. A tong balmi zong nan um men lai. Na cucaah cun keimah ka duh ning ahcun solar cu inn cungah chiah loin a dang tein tungbunh piak in aa chiah khi a ṭha bik tiin khin cun ka hmuhmi si. Le inn cungah a ka chia ko lai na ti sual si si ahcun inn cungah na chiah tikah a tangah thingtlang maw silole zel maw pakhatkhat kha na denh piak lai i cangpheo he tawng loin cangpheo he hlat deuh tingtin na chiah khawh ah khan cun a ṭha ve ṭhiam ko. Khanak an ṭha deuhmi cu a dang tein chiah piak ahhin a ṭha cem ko. Le cucaah cun solar kan chiah tikah khoika lei dah kan hoihter lai ti kha a biapi ngai. Micheu nih cun solar hoih ternak a ruak thei lem loin kanmah le kan seremnak ning ni a chuah deuhnak lei tang in kan hoih ter le mah cucu a rak si thlu len lo. solar thiammi le solar lei nih konglam kan hlat tikah solar hi khoika lei dah hoi a ṭhat cem ti si ahcun nichuah in thlanglei kap ah hoi a ṭha cem ti si. Na cucaah cun na inn umnak khan van zoh law ni a chuahnak in thlanglei kap i na hoihter si si ahcun chun nitlak te ah ni a hmuh caan suimilam ṭem kha a tam bik ti si. Nikhat ah solar pakhat nih hin khoika kan chiah zong ah hin tam bik ni a hmuh hi suimilam paruk le cheu tluk hrawng hi ni a hmu ti si. Na cucaah cun kan chiahning a hmaan deuh lo lebang si si cun nikhat ah ni hmuh caan a tlawm te. Cucaah cun nichuah thlanglei kan hoihter i zeihmanh a phenh lonak zawn i kan chiah si si ahcun nikhat ah a tlawm bik suimilam paruk le cheu hi cu ni a hmu ti si. Mah khakha khazat ni hmuh ahcun va ṭhi a tun tikah va ṭhi kha ṭha tein a pih kho. Cuticun kan solar chiah ning zong hi tlawmte cu kan remh deuh ve a hau ti kha a van chim ka duh. Cucaah cun solar le battery kong, controller kong cu tling deuh in video pakhat ah ka chim cang caah makha kan zoh khawh si i tutan cu zeitindah kan bunh lai timi a bunh ning tu kha zoh hna usih tiah ka van sawm hna. Hika hin controller bunh ning kha kan van zoh hna lai i hika hin kan Khrihfabu ta a si. Hika nan van hmuhmi hi solar cu si le za le sawm kua tha a si. Hika i a thar ka thlen dingmi hi sawm li tha a si. Lam hi a tha ka ti lengmangmi te hi kan van zoh ta hmanh hna la le.

A tha, wat zeizat dah a latkhan input a lutmi a latkhan khawh kan ti si ahcun ṭhual volh caah hin zanga le pakul wat tiang a latkhan khawh i twenty four volt a si si ahcun thongkhat le sawmli wat tiang a latkhan khawh tinak a si. Cucaah cun atu i solar hi za le sawm kua tha lawng si ko caah mi nih cun fawi tuk in a khan khawh tinak kha a si. Sawmli thengmang hmanh hau lo, sawmthum pakul zong hmanh a za ko. Nain kan caah mi nih sawmli an vun phurh caah tutan ah sawmli kan van bunh lai. Kha hi zawn ah hin kan van zoh ta hmanh hna lai i hika zawn ah hin nan van hmuh lai i a pakhatnak lei kap kehlei kap in kan zoh si ahcun solar hmanthlak te cuangmi tangah khin plus le minus in a um. Cun a van changtu ah battery hmanthlak te cuang i plus le minus in um. Cun a van donghnak a thlangcam te ah hin zeidah um kan ti si ahcun Mi tite cuang i hihi DC load a kalnak DC vannak te a si. Hika ka tongh liomi hi solar in a rami mei hri si. Na cucacun ai ṭeih lonak ding ah khan ṭha tein kan chiahpiak chung lai. Le ka hin a thar kan vun bunh lai. Hika kan bunh tikah vampang a fek tein screwdriver in ṭha tein kan ciat lai. Na ka kha a enhnih lonak ding a tlak lonak ding ah khan biapi ngai fek tein kan chiahpiak lai. Siacun ka hin vampang ah ka van banh dih cang i mi kan banh dih khawh in hika hin solar plat mainat a lut lai battery plat mainat ka hin a chuak la la cu tikah solar le battery tikah battery kan bunh tikah hin Khuazeidah a hmasabik kan bunh lai kan ti si ahcun battery hi pakhatnak cem ah kan bunh piak lai. Solar na bunh piak hmasat hrimhrim lai lo, battery kan bunh piak hmasat lai. Na cu tikah battery cu ka hin zalakul tha um i mihi inverter lei a kaimi si kan van phoih chung lai. Lai tikah atu cu cepping hi kan hmang ti lai lo. Hika i a cehcehmi tu hi kan hman lai i mahi tu hi hmang deuh ding in recommend ka pekmi si zeiruang kan ti cun hi zong hi a ek a kai kho lo i ṭha ngaimi hi kan hman piak lai ka zawn ah hin ka mei ka van bunh a kual te ka van bunh dih cang i Hika zawn a sanmi ah hin hihi solar lei in rak ra dingmi mei si. Mihi inverter lei mei si le hmunkhat te ah kan bunh le fek tein ka tein kan ciat lai. Cuka hin a nakmi fek tein kan van bunh dih le dawṭhi ah kan van bunh lai. A sanmi le nakmi kha i palh lo ding si lai. Ka khin rep tein kan bunh lai. Le a nakmi hi kan bunh rih lai loh ruang cu controller lei ah kan vung kai ta lai i ka hin controller ah mi hi nakmi te le sanmi te hi kan vun bunh piak lai. Khai ka zawn te i a lai te ah battery cuangmi te hi hika hin battery plus le minus kha bunh ding si la le Bunh tik ai palh lo bak hau. Palas siahcun a senmi, Manas siahcun a nakmi kha kan van bunh lai. Hika hin sikru kan van dorh lai i khi ka a tang tiah khin ka a tang tiah khin kan van hrolh piak lai. Ka zawn hi ciat tein na kan hranh lai. Culo ahcun a hri hi A pawng lengmang sual lai caah kha palat le mainak kan van hrenh dih khawh hnu in hika hin an van bunh tuah lai. Zeidah a cuang kan ti si ahcun ta ṭhim point 2 volt a cuang. Cucaah hi battery hi a pih tinak si. Kan battery hi ṭhual volh si caah tahṭhim puanh ṭhu tiang ai tun. A pih bak tinak sakhan battery hmanthlak te a cuang ko. Cun hi kalay te i hi ti a kalmi te khi hika hi meivannak si. Hika te hmih in hmih in ai hmit kho. Hika kan hmih khi ti a kal si ahcun mei ai vang. Kan hmih si ahcun hika te khin kal ti lo mei mit. Kha matik hin kan bunh khawh hnu khan a sinhninak ah solar kan von bunh piak lai. hika hin solar hi kan bunh rih lo ca ka ti ahhin thlapa hmanthlak te cuang a ruang cu zan a si ei tun lo tinak si leika hin solar kan van bunh zei hmanthlak dai ṭhial timte kan van zoh lai i plus zawn ah hin senmi kan van bunh piak ṭhan lai kha kan bunh khawh cang ne ka ka hin Solar kan van bunh bang ka te ah khin thlapa cuang mi te kha solar hmanthlak ni ka te he cuang le ma khi ai tun cang ti nak se le hi ka zon i akal mi te hi ai khat cheu lo i a cheu khat cu battery pi te ka khi te khi a dir mi um a cheu khat cu mei a pih tikah a kalmi um la anih hi hi kalei i pungsan kan zoh tikah mei a kal tikah khin tikhin a kal caah battery a pih deuh rih loh ti khah a hei piahnak sila tlawmpal ahcun hihi nicor ṭhat ahcun a van ngah colh ko lai. Kha vial kha bunh ning si ko le Hika zung i kua hnih ummi te hi cu DC mei pakhat vannak si. Hika kan hmeh tikah mei kaa hin ai vang kho le kaa hi cu duh zongah, tuah khawh duh lo zongah hman lo khawh si. Lak hiti ning te khan zeihmanh tong hau ti loin anih nih awṭu in a ching dih cang. Battery kan bunh hmasat ahcun amah nih awṭu in ching dih. Solar kan bunh hmasat tu ahcun ai palhmi si caah khan battery bunh hmasat hau kan tinak khi si. Kha hika zawnbatṭhi hi zeitik hmanh ah phoih awk ṭha ti lomi si. Hika kan phoih si ahcun controller rawk lai i hika zawn hin solar lei inverter lei a kaimi hika inverter lei kaimi a senmi hi a te in phoih ti lo ding kan ceh. Le hika zawn a nakmi tu hi duh caan ah ceh ding, duh caan ah phoih dingin khitikhin kan van tuahmi si. Kha mah khan cun solar inverter hman khawh a si cang ti kha.